tagħmlu parti mill-erba' kolonni li l-festa Maltija hija magħmula minn sewwa. Issa, in-nar huwa xi ħaġa tradizzjonali tagħna, żviluppajni aħna, sewwa, però jiġri dawn l-eksidenti li qed issemmi int li ħallunna dieqa. kultant. Però xorta jibqa' l-aspett tan-nar l-iżjed ħaġa f'Malta kollha li tiġbed nies lejha. Dan nistgħu nsemmu l-festi li meta jkun hemm festa kbira li għandha tradizzjoni ta' nar qawwi, tara n-nies sejrin. Jiġifieri il-Malti jħobbu n-nar. Li li li lilna tweġġagħna l-kulħadd Min jaħdem in-nar meta jiġru accidents u jintilfu l-ħajjiet. Di xi ħaġa li ma tistax taħrabha. Trid taħseb fil-familji ta' dawk in-nies li ġew nieqsa u f'ħafna affarijiet oħra. Però li ma nitgħallmux minn dawn l-inċidenti għalina tweġġagħna bħala għaqda. Issa x'qed nagħmlu aħna? Bħala għaqda Qegħdin nidħlu ħafna fil-fond fl-edukazzjoni ta' min jaħdem in-nar. Qatt ma kien hawn skejjel jew tagħlim bi skola biex wieħed jaħdem in-nar. Kollox, ħanuża kelma tal-mużika, kollox bludit naħdmu aħna li qegħdin fit-2011 u dik aħna ma rriduhiex iżjed. L-għaqda daħlet f'responsabilità mal-awtoritajiet biex norganizzaw courses serji u ngħidlek wiċċi minn quddiem li laqqas fl-Ewropa kollha m'għandhomx is-syllabus li qed nagħlmu aħna hawn Malta. Ta' min qed jagħmilhom dawn il-courses? Issa, bħala courses għandna ħames ħames suġġetti li huma l-first aid, għandna l-liġijiet ta' Malta, għandna il-prevention of accidents, għandna l-kimika u hemm il-proċeduri f'kamra tan-nar. Da bdejnieh eh, milux f'jannar għamilna l-eżamijiet ukoll written laqas verbali, written bi żgur nażlu t-tajjeb. Sewa u niżlu tajjeb ma. Min qed itihom daw il-courses? Min huma l-għalliema? Wieħed minnhom jien. Wieħed minnhom jien. Sewa. Inti liċenzjat. Liċenzjat. Vogdiri ħadd il-prattika tiegħek. Il-first aid qed jgħallim nurse li jaħdem li huwa ċif tal-Burns Unit, ġifieri awtorità. Mhm. Għandna il-Major Kulm li hu espert li jmur eh, tal-esplosiv. Tal-esplosiv u jinvestiga meta jkun hemm l-accidents. Għandna l-Servo Delicata li huwa teacher tal-chemistry, jiġifieri intensiv ħafna, u l-liġijiet ta' Malta hemm spettur tal-pulizija. Jiġifieri morna tajjeb bihom Dr. Farrugia jista' jgħidlek għax kien wieħed mill-istudenti tagħna. Terġa'? Mela kellek tant għandna ruħol. Jien ili tmien snin li liċenzjat. Kemm ilek liċenzjat? Tmien snin. U issa ersaq tal-eżami ta' lej. Ġifieri għax liċenzji hemm erba' tipi. Ikkonfondejt ftit, da qed jgħid li bdejtu l-korsijiet issa huma l-aqwa fl-Ewropa u inti ilek tmien snin il-liċenzja. Iva. Jekk minn fejn ġibt tal-liċenzja mill-ADT? Mill-istess dipartiment. Li ġara huwa, li ġara huwa li l-kors ġie mġedded, kienu wifqin għal xi ftit żmien, kien ġedded tal mod u manjiera li s-syllabus ġie iktar avvanzat u ehm, ħolqu sistema fejn hi iktar avangard ehm, biex wieħed jeduka ruħu. Mhux kors faċli, Eh, titkorsi tistudja għalih, għavoli jintabib fi ġifirin professjonist kelli poġġi bil-qeda nfalli mix-xogħol u nagħmel ħiltu nitfarasi hemmhekk, li ma qalx ukoll il-pass mark hija 80% mhix xi ħaġa faċli, 80% u wara li tgħaddi mill-kors, ma nafx hekk għaddej xew le, eh, wara li tgħaddi mill-kors, trid tiffaċċja oral. Ukoll, trid tiffaċċja oral. Issa aħna din nitkellmu fuq l-ola. Inti ma tafx għaddejx mill-kors? Le, ma nafx. Riżultat għadu ma ħareġ. Għadu ma ħareġ. Trid titfaċċja oral. Eh, trid tiftakar meta din nitkellmu fuq liċenzja A, jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq il-persuna li tista' timmanifattura n-nar, tista' tissorvelja lil ħaddieħor, il-BC u anke l-D, u jista' jkollha liċenzja ta' kamra tan-nar fuq isimha. Għandi kursi ta' ħanwaqfek hawn. Jiġifieri r-riżultati għadhom ma ħarġux. No. Għadha xi ħaġa saret riċenti. Allura bħalissa l-għad m'hemmx dawn in-nies liċenzjati u għadhom ma ħarġux ir-riżultati. Sew. Min huma n-nies li qed ikunu fil-kmamar tan-nar? Kull min għandu liċenzja. Biex tkun f'kamra tan-nar jkollok liċenzja. Biex tersaq għal liċenzja A, irid ikollok il-liċenzja B. B. Il-liċenzja B jiena ħadtha tmien snin ilu. Tmien snin ilu. Jiġifieri dawk kollha li hemm bħalissa jaħdmu fil-kmamar tan-nar huma liċenzjati B. Imma hemm lej ukoll. Hemm lej ukoll. Dak mhux se nagħmlu. Qabel meta? Minn ġifieri minn ngħid ingħid il-hawn. Minna jti nejt il-għaw bdiet bil-licenza l-AU B. Ġifiri minn għandu l-AU, minn għandu l-B, jista' jkun fil-kamra ta' Kull minn minn issa l-qoddim irrit jakusta l-licenza, irrit joqgħod għal dal-eżami. Kors u eżami. U daw ovvjament biex jidħlu fil-kamra ta' nar irrit ikollhom din il-licenza. Il-kors, il-kors. Minn Kursita għan saqsi. Issir sorveljanza mill-autoritajiet li jiġu għall-arrieda fil-kamra tan-nar u jaraw jekk hemmx daw in-nies u jitolbu mill-liċenzja u jruwilhom? Eh, inspections jista' jkunu mill-pulizija. Mhm. U tu issa inħolqot sentej ilu l-inspectorate, sewa dawn huma tlieta min-nies, er-, erba' min-nies anzi, iduru kmamar, jaraw l-affarijiet tagħhom jekk mhux qegħdin sew tik bil-miktub x'għandek ħażin u within a month int mhux se tagħmlilhom daw. Għandu dritt li għalqalek il-kamra. Aħna dawn l-inspections bħal għaqda favurihom u żgur mhux se nikkritikawhom. Anzi, fil-ġranet li ġejjin ħan intaqgħu bħala għaqda ma' dawn l-inspektori biex iżjed l-affarijiet nagħmluhom serji. Iżidu s-sorveljanza. Li jkun kollox bis-sens u bil Ġifieri kull persuna li hu responsabbli minn kull kamra tan-nar, għax ovvjament kull kamra tan-nar għandha persuna responsabbli, tittara li n-nies li jkollha fil-kamra dakinhar Meta jkun hemm min. Kollha bil-liċenzi. Irid ikollu kollok għal min il-liċenzi. U irid ikollok il-liċenzi qegħdin standby biex il-pulizija jew dawn l-ispettoriet isaqsuk turihomlhom min huma. Mill-ewwel. Mill-ewwel. Il-liġi tobbligak fil-fatt. Il-liġi. U iva l-liġi tobbligak ifhimni. Niftakar meta ġiet introduċuta l-fatt hawn Malta kont inkun il-suq ta' Marsaxlokk. Ikun ikun hemm xi ħadd bil-mobile Ġej tal-vat u kulħadd itella' l-kaxxa ġiżder fuq il-bank hu. Jiġifieri niftakarha din, kulħadd itella' l-kaxxa ġiżder malaj fuq il-bank. Ġej tal-vat! Ġej tal-vat. Jista' jista' jkun li f'dal-każ xi ħadd iċempel ġejjin l-ispetturi jċċekkjaw il-liċenzji, kulħadd pum u tara xi nofs tużżan ħerġin jiġru. Di jiġifieri għall-għarrieda jiġu, anzi aħna bħala qda rriduhom li jiġu għal. Għalla rrida. Zgur li. Għalix nikwita l-ġo. Le, le, le, għandu naqra. Imma jina kun għaf li kultant armi mur tal-taddisa. Għalla volja ma nivimx il-nar. Namela, għamek ta' point li zgur jiġu għalla rrida xin rridu. Proset. Fil-festa, mingħajr nar ma għandna xejn. Mingħajr armar ma għandna xejn. Mingħajr kultura ma għandna xejn. Mingħajr il-knisja ma għandna xejn. Ma ħbib tiegħi jekk ma jkunx hemm il-banda biex ukoll ma jkun hemm xejn, u għandna magħna l sur Farrugia li huwa l-President tal-Għada tal-Banet. Il-kummenti tiegħek fuq il-festa f'Malta, x'inhu għaddej? X'inhu jiena Fuq dak li qalu l-kollegi tiegħi naqbel magħhom, imma jien nitkellem fuq is-sem tal-banek fil-festi. Sem illi il-festi huma ngħid wieħed mill-iktar kontributuri kbar jew il-gażini tal-banet fil-festa. Kif qed inti Mawx festa minn banda. Imma ġa kieku tagħmel festa ma jkollok il-banda. Imma rridu ħarsu li l-aspett ukoll. Eh, il-banda xi tfisser għandek il-gazin tal-banda. Illum il-gazin tal-banda illi jeżistu kważi f'kull belt u raħal li għaw ġo Malta u għawdex, għanzi għanna fejna t-tnew, għanna għanna fejna t-tlieta, dawna apparti l-festa saru, saru ċentru eh, soċjali u kulturali. U bodi li eh, il-gazzetta tal-bajt mhumiex hemm qegħdin għal-festa biss, imma għandek eh, għaqda ħajja s-sena kollha. Għazik ħadd mesternega eh, l-inizjattivi li f'dan aħħar 10 snin ħadu l-gazzini tal-banet fil- festi ta' fiċ-ċelebrazzjoni ta' ġimgħa kbira, illi llum kważi il-gazini kollha għandhom jew wirjiet jew jagħmlu eh, programmi mużikali għatta posta. Tifhem? Imma fil-festa għandhom kontribuzzjoni kbira u għandek ħafna gazini, per Barra każin li jieħdu ħsieb il-banda, hemm 29 każin li għandhom l-armar tal-festa u jieħdu ħsieb l-armar huma wkoll. Għandek 17 il-każin li huma responsabbli min-nar. Podri eh, hemm ċerta kompless huma komplessi ċerta każini mhm. u mbagħad mill-festa għandek ħaġora illi kull belt u raħal għandu sistema differenti għalih, per għandek fej eh, ġobelt jew ġoraħal E, għandek kumitat tal-festa, kumitat tal-gazin tal-banda, kumitat tal-nar. Għandek oħrajn fej il-gazin tal-banda jħossib from A to Z u dawn għandhom responsabilità